bataaha na Naisingiro bakagirayo keesi emwe nayo yaagizire eki, yaarikavaringire yaataahire. Kwonka tikirikumanyisa ngu turekye Ngu turekye kukuratira aha. ah, omu bwerinzi. So mbwenu ekikukurataho noobaasa kubuuza ngu neekwata eta? Oku erikukwata, eky'okubanza waakwata aha muntu,

ab'okweteerana omu by'omubonano neerabiramu, neekwata aha aha beddings, aha shuuka na blanket yaayo yaagiireho neekukwata. Then kwe kuhika omu bakyara n'omu baana bato n'abantu ab'amagara gari weak, abo neebazandaho munonga. So pregnant women, the children, abantu abarikufatwa n'akakooko ka siriimu, hati abo nibo barikuba bari aha kabi kahango k'okubaasa kwitwa egi endwara. Yaaheza Nitureba ngu- erikubakwata. Mm. Mm. And the last one, Mm. particles ninga shi obukooko bwayo bwaba buri omu space nobaasa kubwitsya. Mm. So naheza kugamba mode of spread, Okay. already omuntu ashemereire kuba nareeba oku okubaasa kugira ki? Yes. Kugyerinda. Ahakuba wareeba ngu nobaasa kugyitsya kukuza omu bihaha, Mm. nikimanyisa ngu noyetaga kukoresa mask. Twareeba ngu okushekinga engaro nitubaasa kwerinda kukwata omu ngaro na n'okunaaba engaro waheza kugira ahu wakwata. Enyima aho president akaba aratugambiire ngu we takunda kushekinga with right hand. Right hand neyeye abantu nakoresa left hand such that

Kwonka ondiijo omuntu naabaasa, omuntu wangye wa buriijo oriyo naatureeba, ni bubonero ki obu arikubaasa kureeberaho akagira ati, Kwonka omuntu ogu abaasa kuba aine endwara egi ei bambatugambira aha tiivi? Ninza kubanza kugamba ebintu bishatu aha bubonero. Buri ndwara neekira kuba eine akabonero kakuru. Akabonero ak'okubanza n'oruheri. Twine obuheere bw'ebika bingi. Twine abayobagira akabamba bari omu nta zaaho, oshanga engaro zicwekire, omu finger web ze harimu oruhere rukumurya, egyo n'oruhere. Haija haijaho ei baabaire nibe chicken pox, amatojo. Abantu oshanga aine. ebihere bihango birimu otwizi biija bizamu nituhira birikuza omu bicwekacweka byona. Hati na monkeypox neenda kweshushaniriza n'amatojo. Kwonka amatojo oku gari nayo nikwo eshemereire, nikwo erikusha. So nikigumira omuntu kugireeba n'amaisho gaawe okagitaanisa. Kwonka itwe abashaho ku okwija nka hati nka itwe cases ezi tubwiine omu Uganda, oruhere ruri key, omuriro nigukurataho, omutwe nigweyongyeraho, okucwekacweka omubiri nakyo kizaho. Then ku okwija waareeba abashaho bo baaza kukukyebera nibashanga ngu n'efumbi zaawe zizimbire zirikweta generalized lymphadenopathy hati ebyo ebihere byo nibyija bikwata n'engaro biza n'ahansi y'ebigyere so hati ezo ziba key signs zikubaasa kutureetera twaba suspicious hati omuringo gw'okubaasa ku confirminga ngu egi ni mpox iwe waija omu bashaho nitukwihaho samples tuzoohereza omu laabu yaitu emwe enkuru omu ihanga ryona ei turikweta Uganda Virus Research Institute eri Entebbe Kwonka obu eri entebe y'eihanga eri sisitimu yaitu eri eri well coordinated, buri district einemu ab'okuvuga samples kandi na buri kicweka harimu ab'okukora abamu na motoka. Hati nk'omuri Mbarara buri Rwakabiri, buri Rwakana na buri Rwakataano hariho emotoka ezikukora abamu kupikinga samples zoona ezitwire nizibamu. So emotoka noziraba omu mutwe kumanya eki ezekoreire. Kwonka niziba zekoreire ebi ebintu ebikwetaaga kukyebirwa ebitakukorwa kurungi. So ekyekyo nigwo muringo ogu turikubaasa kukoresa kureebeka ngu abantu baatunga obujanjabi baragurwa kandi tibaatunga akabi ka mpox. So that means omuntu yaaheza kureeba obubonero obwo tashemereire kuba naabushutamira Obumwe ahabw'okuba dokita ariho obw'okushanga nk'omuntu obubonero nk'obu yaabwereebaho nari yaabureeba ahari mugyenzi we kwonka naateekateeka abamwe embaga eta amatojo nk'oku waagamba ashutamire okwo endwara ataguma ngu aine Mpox kandi obumwe ekireetera endwara egyo yaajanjaara n'okukwata abandi abu etashemereire kuba neekwata. Ya, hati itwe obwire obwingi itwe itwe omu disease surveillance. nitukunda orugambo I will use that word nitukunda orugambo orugambo omuntu omu kyaro yaareeba akantu koona aku ataacenga akatambeera ka buriijo akataba ka buriijo mm. you- abantu baingi bagira esimu yangye nibagiteera yes yes mm. Ha- haine abaine esimu ya ministry of health mm. nogiteera buri kyaro kirimu abu turikweta abashaho ab'ekyaro, abu turikweta ba VHDs. Hati iwe ori aha kyaro akareeba omuntu akakushobera, iwe ogambira VHD we naakugira ki? Naaku communicatinga naitwe. Then itwe abashaho n'omurimo gwaitu now okwija tukare tukakureeba tukareeba ngu kweri most likely aga n'amatojo. ninga tigari maturu. Nari ti maturu. Then naitwe twareeba twabura buzibu tugira nka tukwihayo ebyokugira ki? Kamwiheho sambo. Tukukuratiriza. Then kitureetere twakuyamba kare. Ooh. Yeah. Oh that's good. Omwe omuntu nanda kumanya ni bantu ki abari aha risk kukwatwa endwara egi? Nkoku twatandika, nanabagambiire nti. Risk groups ninga shi abantu abari aha kabi kahango ak'okubaasa kugikwatwa. Ow'okubanza n'abo abarikutuura n'omuntu agiine. Hati waaba ori omuka, haroho agirwaire, twareeba ngu n'endwara erikuruga aha muntu kuza aha muntu yaayaagira omu nyamiishwa. So nikimanyisa ngu iwe waaba omwine omuka, ori omuntu w'okubanza okubaasa kukwatwa ki endwara endwara egyo egyo owakabiri waaba noyeteerana n'omuntu agizire ki agiine ahakuba twareeba ngu iwe neija kukukwata ahakugira ngu wamuhika either wanywegyera ninga wamukwataho then abashaho bashemereire kuba bajwaire eby'okwerinda ezi turikweta personal protective gears. Abashaho. Abashaho. Abashaho ab'okuragurira abarwaire abo nana ab'okubakyebera ebintu byabo omu laboratory. So baaba batabyiine, haza bakakwata omu samples ezirimu Mpox, chances z'okugikwatwa ziri ahaiguru. Ekirikumanyisa ngu nabo nk'abashaho endwara egi neebaasa kubakwata kandi nabo baayenda nibagijanjaaza. Ahakuba nitumanya ngu obwire obwingi nitukwatwa oburwaire tutuura nabwo. Hati nyowe waija ogiire kuraguza owangye ngyine, nangye ninkuturiza. Kandi hakukira omushaho yaayine Naaheza haba. Ee, munonga. Boona abaija baizire kurwa, baizire kuraguza oweye, Eizooba naabaha ryona. another copy. Mm, mm. And moreover, naatungire abantu abi- abari already abari sick, abarwaire, mm, bari mm, weaker. mm. So naaba nabaheereza copies z'oburwaire nawe ahaba naajanjaaza. Mm. Naaba nabagambire ngu hariho abaana, abaana bato, Twine different definitions z'abaana kwonka itwe hati omu health nitugyenda ahansi y'emyaka ikumi n'ebiri obwire obwingi ahakuba kutugamba abaana nituza kuza omu ba constitution nibagamba ikumi na munaana ikumi na munaana abantu bakuru ikumi n'ebiri kugaruka ahansi abakyara b'enda nitubateekamu then Abahigi hati nk'omu abahigi hati nk'omu Eastern Uganda yaaba eri omu omu mbeho omu Eastern ni abantu bakunda kuhiga otubeho they would get the disease kandi nebareetera ekizibu mm. so n'ahabw'ekyo mm, e, mbwenu nabo nibaba bari aha risk bari aha risk n'akabi kahangu okay yeah. yes dokita ariyo nakushoboorora abantu abari ah, aha risk mpango kutunga endwara egi Ekirikumanyisa ngu tushemereire kuba abeegyendesereza. N'obu yaakuba ari omushaho, naagikwatwa kandi nawe naabaasa kugiturira abandi bantu bwanyima y'okuheza kugitunga. Kandi tufe kuba abeegyendesereza. Dokita, hariho endiijo nshonga nkuru aha. Omuntu naabaasa okwerinda ata endwara egi n'okureeba ngu tiyatukwata itwe nk'abantu baaburiijo na community yoona nangwa n'eihanga ryona? Ahabw'okuba n'omwoga gwa buri muntu ninteekateeka. Yeah, ah, naabanza naatandika n'okugira ngu waareeba omuntu weena oine oburwaire obu otaayetegyereza aha kyaro, actually ka mbanze nkiiruze n'enyima ahakuba hariho eki turikweta One Health Concept. Omu One Health Concept nituba nitureeba abantu tureeba enyamaishwa, tureeba n'ebishaka na environment ezikutuuramu hati zirikukorera hamwe. Hati waaba ori aha kyaro okareeba nk'ente zaafa, this is outside monkey pox, mpox. Nainga okashanga nk'abantu abatwire n'amateme, waakushanga nk'omu iteme ryaawe harimu obukyende bufiire. kamwe bubiri eki otatwire noreeba wakireeba kyabaho oyine kutunga concern okabanza wamanyisa authorities otaza kukekwatira nokuza kukaziika kyakubiire kirungi you wagambira chairman LC I wagambira aha VHT aha kyaro then okagambira aha leader weena kyakubiire kiri ekyokubanza then aba boona ahi baine omuntu twine ku avoidinga okuhika haihi. Kukwata omuntu omu ngaro ekyo n'eky'okubanza. Okuhika haihi abakukunda eby'okunywegyera bakagira ki? Bakabirugaho. Bakabirugaho. Na munonga n'abantu abaine obubonero bwa mpox ekyo n'eky'okubanza. Waaba oine omuntu arwaire orikumureeberera, beddings ze ebi arikweshweeka otabikwatamu. Itwe abashaho twakubaire nitubeegyesa oku babikwatamu but for now kyakubaire nikyetaagisa ngu we ku araaze omu bintu bye, ekirungi kya Mpox baingi abagirwaire n'atari bed ridden kugira ngu oze ahansi. Ye n'ebintu bye naabyeyegyeza. Naba nagamba nakora emirimo ye mikye kugira ngu ataine maani nk'ori ori omu magara marungi. Ahabw'okuba topiki y'okwegyesa abantu oku barikureeberera emyenda, ebijwaro, okwozya esihaani ei turikweta infection control nayo neyetaaga kurabirwamu. technically bakworeka oku okutabura omubazi tugyeta jik na namaizi nobwire obu eramaremu ahakuba waaba okwata jik egyo yokureba okagiteka omu myenda negihindura erangi so oyine kuba nomanya ratio nobwire obu eramaremu noku oragikoresa naiwe nekwotsya so mbwenu tuba nitugira ngu we oraba arwaire agyereebererera emyenda ye. Ekyanyima n'okumureetera eby'okurya, akaguma omu mwanya gwe wenka. Ekirungi n'okugira ngu within two weeks orikuba arwaire naaba yaarikavaringa. Within two weeks? Within two weeks. Oh, that's good. So after two weeks nikiba nikimanyisa ngu if it goes to the third week, egyo emyenda ye n'obukooko obwine life. Sipani. Ei bukuba bwahwaire amaani, bukabaasa kugira ki? Bukafa. Ekindi n'okugira ngu kwonka hati itwe ku nitwine omugisha titwine bari b'enyamaishwa z'omu kishaka. Kwonka ku hakuba haine abo noomanya ensi ahu yaagomokiire, haine ab'okuruga aho okashanga nibatuura nk'omu Eastern Uganda. Hati akashanga Derry kaseine embeho. byaba biriyo hati oku orazeyo at least avoid eating otakaza kugira ki kukwatamu kandi ogire ngu noyenda kurya enyamaishwa ezo niwe. Ahabw'okuba ezo enyamaishwa z'omu ishwa torikumanya endwara ezi ziine. Yeah. Obumwe nohindura oyihireyo endwara nk'egyo. Sure, sure. Mm. Okay. Yes. Uh, tu, tuba abegyendesereza. Okay. Uh, hariho omuntu obundi nobaasa kwebuuza Nkore ki? Maybe endwara nk'egi naaheza kugimanya, ni nk'aha oshemereire kuba nooyerikangirira. Abantu nibaba oshemereire kuba noobuuza, esimu niziiha ezi oshemereire kuba nooteera. Okutunga information ekwatiraine n'aha ndwara egi. Mbwenu ninza kutandika na, ngumire nakigambireho, ministry y'eby'amagara eyorekyereire kugira ngu omuntu arikutuura n'abantu aha kyaro, n'abashaho baitu ba kyaro. Omurimo gwabo na naitwe n'okumobilayizinga ninga n'okukungaana abantu kandi twaba twine na na information kugijanjaaza ekahika abantu omu omu kyaro. Na n'ab'ekyaro baaba baine enshonga bo baine direct contact naitwe okutumanyisa. N'ahabw'ekyo eky'okubanza buri kyaro kikoragane na VHT waakyo nk'oku kirikubaasika. Ekyo nikyo kubanza. Kandi ahabw'okubaasa kuhika abashaho, bateerere abashaho abaine personal telephone. Kandi haabaho n'esimu za ministry, ahabw'okuteera omu ministry direct haine abazigira. Hati for example tugire esimu ya note munaana, Note Note one emwe Note Note Note mukaaga mukaaga egyo neya busha wagiteera ne message negyendera kimwe omu ministry nibagyakiira bo baheza kugitunga district yoona eyokuba orimu bo omu ministry nibeija kuteerera district ekuri haihi then abashaho nibeija kukuhika. Ooh, nobaasa kugibagarikiramu Omwaami Christopher. Nooti munaana, nooti nooti, emwe, nooti nooti nooti, mukaaga mukaaga. Egyo egyo. Okay. Kandi hariho nangwa n'endiijo ei tweta M-Track, haine abaaragishomesiibwe eya six, n'okutsindika ahari mukaaga mukaaga, noohandiika akagambo alert otaho space, iwe ohandiika eki waareeba. Ooh. Ogira oti. Omu kyaro Kakoba for example abantu baine obuhere. Kakoba omuri Mbarara abantu baine oruhere batushobeire. Oteho eizina ryawe n'esimu yaawe osindike ekyo. Reero ministry yaareeba ako ka message konka neeza kumanya ngu Kakoba Location kirungi wagibahereza. Wabaha location hariyo oruhere rwabashobera. Yo ministry neye kutandikira aho eterire owebyamagara owa Mbarara ebagambire ngu kakuba omu kyaro eki hariyo eki nimutandikira aho. Turiyo nitwirira okuhendera kwonka nanyenda ngu oshuburire ho omurebi wa Revival TV enshonga ezi. Endwara egi nebasa kuba treated? Ninza kugira ngu eego. Noobaasa kureeba omu kamera egyo. Yes, kanze omu kamera mureebe gye. Ninza kugira nti, yeah, na naatandika ndikubagambira nti endwara zoona ezikureetwa viral diseases tiziine mubazi oguri specific. Omuntu akuba aine endwara ezimwe ezikureetwa obukooko bwa virus ziine emibazi yaazo rather than bacteria. Kwonka viral diseases nka mpox, teine specific treatment. Okay. Kwihaho, twine emibazi erikuyamba obubonero obw'akabi. Mm. Ku orikugira omuriro mwingi, Mm. nituragurira omuriro mwingi. Eh. Waahwamu amaizi, tukwiha, tukugaruramu amaizi.

treatment Oe. yeah. Ah, obundi on- aha nshonga almost terikwenda kushushanayo Eh, a- abantu aba nibabaasa kuba vaccinated against this mpox yeah mpox eine omubazi gw'okusirika guriho so kwonka eihanga tirikagureesire kwonka neebaasa kuba vaccinated ezi endwara enyingi ezi naabagambira ezitakukira kuragurira nizikira kuba ziri preventable nikyo kirungi eki Ruhanga yaakozire n'okushanga ngu most viral diseases zoona ez'okureeba nitugyema enyingi n'ez'akakooko kakureetwa virus Okay. so ku okugigyema ob- otunga immunity ninga shi amaani g'omubiri ag'okubaasa kurwanisa oburwaire obwo so it is preventable it is vaccinatable okay yeah. Oh, maybe lastly uh, abakuba nitwenda kugamba nshonga nkuru nayo endwara ya mabag uh, yes. nayo eriho mm. omu dakiika ezirikwija aha yeah. Oh, nka nanyenda ngu oshoborereho abantu aba omuntu ogu kuyakubaasa uh, already yaheze kukima ngu aine endwara egi Mpox naaza kukora ata okwerinda kureeba ngu tiyaaturira bariya bagyenzi be kandi nawe yaabaasa kuba naayerinda gye omu bwire obu obu araabe arwaire? Mbwenu ninza kubanza ntandike n'ekintu kimwe ekirikutukwataho itwe nk'abantu. Omuntu ku arikukira kufuna endwara etari ya buriijo, ayereeba nk'ekizibu eki tukweta sitigima ayenda kweshereka then na n'abandi bakimanya ngu aine ekirwara kitari kya buriijo bamwitsa orugambo hati wakireta orugambo baretera omuntu yayeshereka kwonka ahabw'obu eki wambuuza kyakira eky'okugira ngu kikaaba kiri kita eki omuntu ashemereire kuba akozire ningira ngu ekikukirayo oburungi Waamanya ngu orwaire endwara tokugikyenga, gyenda oraguze. Ekyo nikyo kubanza. Kandi waashanga oine oburwaire, ogambireho abandi. Ahabw'okuba okugambira abantu oti, Ndwaire, ndwaire, Otaha kwonka oku ndwaire tinaakushoboorokyerwa. Hati nikireetera n'abantu abandi baayeteekaho obwerinzi. Waaba ori omuka, Abantu bakuza kwija kukunda kandi ebyita ebyekinyankore ebyakiija ebuhoro nibiza kuba bitarimu. Ebyokukweta kukwiinvorovinga omu mirimo ya community neija kuba etariho. Ekyo nikikyakuba ekiri kikuru munonga. Then ekindi nokuraguza. Endwara zoona wazirwara otareebire bashaho, okazireka zikaza omu advanced stages ninga zikiija zakurengire, Okutambira nikuguma. So okwenda kukira kwona notandika kuraguza kare, bakuragurira okiine amaani hati kikuretera okukira omu bwangu. Okay. Yeah. Oh yes. Ekigambo kyawe kya muheru Omwami nahabwe Christopher turikuhendera akashushure kyag. Ekikuru munonga ninza kushaba abantu kugira ngu. ahabw'abo boona abaine kureeba endwara ezirikubarukaho omu byaro byabo zitari za buriijo, omu bantu, omu nyamaishwa, nangwa n'obu waakureeba nk'emotoka eyekoreire oil eby'ebicwera kyagwa aha muhanda kikashuka ebiizi bitakwetegyerezibwa omu maizi, aine kukugambiraho obushoborozi kureebeka ngu baija baayamba ekyaro. Twabaasa kurwanisa ezo endwara zirikwija tutarikukyenga ahabw'okuba environment ehindukire munonga. Wow. Obundi information endiijo ku yaakuba omuntu naayenda kutunga ebirikukwata aha ndwara egi, naabaasa kukora ki? Imwe nka disiturikiti eya Mbarara mwine namba ezimwine ezaanyu nari ezaawe kugira ngu omuntu ku yaakuba aine ekindi kihango eki arikwenda kushoboorokyera? Abaingi abarikwenda kutunga okushoboororwa aha ndwara ezi omu disiturikiti nibabaasa kukoresa enamba zaitu eziri pasono. Hati nk'eyangye ni ziro mushanju mushanju ibiri. Ziro mushanju mushanju ibiri. Munaana mukaaga mukaaga. ibiri ziro ina. Ibiri ziro ina. Yeah. Okay. Hati egyo yes. niyo yangye. Oh. Kandi n'ondiijo mm. ninza kubaha na neya outweta DHO mm. owebyamagara okurra ebyamagara omu district mukama wangye mm. Dr Peter yes Ziro mushanju munaana ibiri. Ziro mushanju munaana ibiri. Mukaaga mukaaga ishatu. Mukaaga mukaaga ishatu. Emwe itaano mwenda. Emwe itaano mwenda nooba noogamba na Dokita Peter Sebutinde. Yes. Then twineho ondeijo ari omu Regional Referral Hospital n'owakukurira region egi, district zoona ikumi na ibiri, Dokita Mugabi Francis. Yes.

Teera hare eri omu ihanga ryaitu erya Uganda kandi yagambira aheeru okukomoka. Mbwenu tubabegyendesiriza tuta omu nkora n'okureeba ngu twabaasa kuba nitugira amagara marungi. Okwerinda nikukira okutambirwa abarikutureeba. Tugyezeho kureeba ku twabaasa kuba nitukuratira abakugu nk'aba abarikubyetegyereza. abaabishomire kandi ekirungi baatworeka obubonero, baatworeka oku twakubaasa kwerinda, baatworeka nangwa n'endwara egi ku waakuba ogiine ahu oshemereire kuba nooza otagishutamire oku omwe okahindura oturiire abandi kandi ekirikureetera obumwe kyateganisa eihanga ryona. Nitugaruka n'ondiijo mukugu, Omwaami Fred nawe ogu n'omwegyesa w'eby'amagara kuruga omuri Mbarara District, nitwija kuba nitugaaniira aha ndwara ya Marburg. Egi nayo eriho Nayo nenda nk'okushushana na Ebola. Mbwenu endwara ezi ziriho, Mpox twaba twabagambire ngu nayo nenda kushushana na n'amatojo kwonka tiyo. Mbwenu nituza kuba nitugaaniira nabo nitureeba oku yaakubaasa kuba naatwegyesa. Otarugaho, bwanyima y'akahuumuro aka nituba nitugaruka n'ebindi bingi.

Aba Banira CCTV Cameras abarikushangwa omu rurembo rwa Mbarira baagaruka n'eshuura ensya. Aba Banira obwahati baine Coloured Cameras ezirikukora ekiro n'eihangwe kandi ezirikureeba oburaingwa bwa mitaazi makumi abiri, makumi ana na nkaaga. Alarm Cameras, Smart Hybrid 5 Mega Pixels Cameras, PTZ Cameras, Baine DVR na NVR eza two megapixels na five megapixels, hard disks. Baine na za cameras ezindi ezirikuza aha bikondo bya soora n'eby'amashanyarazi kandi eky'omutaano kamera ezikuza aha bikondo niziba zigaitsirweho Wi-Fi nari Internet. Bagigaita aha simu yaawe y'omu ngaro kandi obwo orikukozesa memory card. Baine ebyoma ebikubara sente ahari owa bank, sacco nangwa n'obwoma obukukwata emotoka yaawe bwete tracking devices niba buriyo. Bashange aha ofiisi zaabo enkuru ezikushangwa omu rurembo rwa Mbarara waaba nootaaha omu geeti ya bus park ninga aha itaagi ry'abersya omu kyombeko kya Lukwago Ssenega, n'aha Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shi oteere nooti mushanju mushanju mukaaga kinaana n'emwe kinaana na munaana kinaana na munaana nari nooti mushanju itaano ibiri. Kinaana n'emwe, kinaana na munaana, kinaana na munaana. Jujunisa aba Banira, orinde ebyawe n'abaawe. Hohohoho! Mbarira Hookers Sacco yaagabura! Omu kiro kikuru eki, hangura na Mbarira Hookers Sacco omu kazaano ka Christmas Promotion ah'omwaka gw'enkumi ibiri makumi abiri n'ena. Iwe ekyawe n'okugura emigabo omuri Hookers Sacco okutandikira aha mitwaro makumi ataano okuhitsya aha milioni ina n'ekicweka n'okweyongyerayo. Noobaasa n'okuseevinga ekikye milioni ikumi kumara ameezi ashatu. Okutandika ebiro makumi abiri by'okwezi okwa mwenda okuhitsya ebiro makumi abiri by'okwezi okw'ikumi n'ebiri reero owa fixed account n'okubiika kikye milioni itaano n'okweyongyerayo okumara ameezi ashatu reero otahe omukazaano. Igura aha account osevinge emitwaro ashatu n'okweyongyerayo obaase kutaha omukazaano kukwehangura ebirabo nyamwingi kandi ijuka ngu okwigura account n'omutwaro gumwe na kanaana zonka ekikuru n'okwiija na photocopy y'endangamuntu. Kandi nabwe waareeta abantu ikumi okwega itaaha aha okansi ako okuruga ebiro makumi abiri y'okwezi okwa mwenda okuhitsya ebiro makumi abiri y'okwezi okw'ikumi n'ebiri, mazima akazaano nooba okari rwagati. Ebirabo by'okuhangura ni bingi, harimu ente, embuzi, emifaratsi, hoofahs, T-shirts, obukofiira, obushaho bw'omuceere, okumanya ebirikukiraho. Teerana oti mushanju mukaaga emwe ikumi na mwenda nkaaga na ina abiri na mwenda. Mbarira aha okansi ako tukwatire hamwe okwetunguura omu by'entaatsya.

Amagara omu bwijwire. Mutabarikyeyo mukahuumura ako kaana nk'oku twaba twabagambire ngu erizooba twataahise abakugu batari bamwe na bamwe kuruga omuri Mbarara District twaba twaherize kwetegyereza aha ndwara eya Mpox okurugiirira aha Mwami Nahabwe Christopher nk'omukugu oku yaatushoboorora. Hati twija nituza kuba nitugaaniira aha nshonga zitari zimwe na zimwe kwonka nitwenda kubanza kukwataho kakye aha ndwara ya Marburg. Marburg eriho kandi neeyita. Eri siriyaasi kwonka nitwenda kumanya Obundi endwara egi ni bubonero ki obw'okubaasa kugireeberaho? Yo neenda kweshushaniriza na ndwara ki? Ebi byona tubigaaniireho reero tugarukye tugambe aha nshonga endiijo kurugiirira edakiika oku zirikwija kuba nizitwara. Naataayisa Omwami Fred Kamugisha. Ogu n'omwegyesa w'eby'amagara kuruga omuri Mbarara District. Twakwakiire omu situdiyo za Revival TV. Niinye naakira kandi abarikwaitse nibareeba tiivi rivayiro, imwe n'abaakiira muriire gye. Amaziina nk'oku yaagamba, amaziina ni Fredrick Kamugisha kandi niinyenda kusiima ruvayiro tiivi kutuha omugisha ogu gw'okubaasa kwegyesa nainga shi kushoboorora abantu aha ndwara eziibire ezi yaaheza kushoboorora abantu, mpox na Marburg, ahabw'okuba nizo zirikuteganisa amahanga agatwetoreire, na Uganda nayo ogitairemu. Kandi nago ku garikuraara kubi naitwe nituteekwa kuraara kubi. Omwami Kamugisha, endwara ya Marburg egi tuzi ti gw'okubanza ti gwakabiri, nitugihurira omu Uganda, nitugihurira omu Congo n'agandi mahanga. Yo niyo ki? Neereetwa ki? Omuntu obumwe naayenda kumanya n'obubonero bwayo. Ii Marburg nayo n'endwara omu ndwara nangwa ezi turikweta omu karimi akakye hemorrhagic fevers nk'okuri nka za Ebola, za yellow fever, haza ezo endwara ku ekukukwata haine oku ekuteganisamu eshagama yaawe obutabaasa ku kukora nk'oku esemeriire kuba nekora. Kwonka emirundi enyingi nizikira kurabira omu nyamaishwa. Mbwenu ziri omuri ndwara ezo ezi zirikutwazibwa omu ngyera egyo. Mbwenu ku orikuza kuzigyeragyeranisa na mpox, entaaniso teriho mpango munonga. Nambwenu omushaho owarugaho yashoboorora gye o- ebi- ebi- ebiku- eh, okwekutwazibwa Yes, eh, yes, yes. Mm. okwekukwata n'amabaaga nayo nikyo kimwe Oh. ahabw'okuba aba- abaacondorezi munonga nibooreka ngu neeruga omu nyamaishwa ezi zirikutuura omu mahamba nka nk'enkyende nka za nanka obubaka babweta bwa bats mbwenu ezi enyamaishwa ezo emirundi enyingi nizo zirikureetera abantu muno muno ahabw'emitwaarize yaaba culture zitakushushana hariho abantu abarikuzirya abandi nibatuura nazo haza Omu contact z'omwe yaafuna haabu na haabu harimu nk'enyamaiswa e- eine Marburg virus, hati omuntu nikyanguhirwa ahabw'okuba neerabira omu omu kuhikaana n'enyamaiswa ezo nainga shi eki turikweta contact. Oh. Eh, hati omuntu kandi aija atuurira abandi mbwenu entaaniso teriho mpango ahari Mpox na Marburg omu ntu- omu ntuurira yaazo. Okay. Kwihaho kugira ngu yo Waaza omu bubonero obu, akabonero ak'okubaasa kugiiyayo munonga n'omuntu kugira omuriro gw'amaani gw'ahonaaho kandi akatandika buri kaina koona ak'omubiri kakatandika kureeta eshagama ahabw'okuba it affects the ability of the blood to clot so eshagama nayo neija ereeta Eh, Okay. niyo neereterwa omu buri kaina koona kandi nana o- ningashi Yayenda ku- yayenda ku- yakukwata obwire obw'okufiiramu nibura- nibura- niburahukaho nibwingi tiburi nk'obwa kukira obwa mpox. mpox Eh. Eh, ati aho yo yaaba dangerous yaaba dangerous munonga mpox yes omwami kamugisha ninja kurunda eizooba nitu- nitwongyera kugaaniira aha ndwara egi eya marburg kwonka ahabw'enshonga y'eshaha naanyenda ngu tukwateho akantu aka kakye Imwe nka Mbarara District obwa hati mwine erikumanywa nka eya Child Health Days. Nikimanyisa ki ahabw'okuba nyowe ngubaasa kuba guri omurundi gwangye gw'okubanza kukihurira na n'omuri ibi? Mbwenu kitushoboorore okitushuuruurire omwe nimuba mukoreramu ki? Child Health Days ni puroguraamu eyateibweho ekitongore ky'eby'amagara omu Uganda. nangwa neeyotekwa omuri Mbarara yonka n'omu ihanga ryona. Countrywide. Mm. n'omu ihanga ryona haza baka- baka- bakagiteeka eine- twine eh, nitugikora omu- omu mwaka emirundi egi ebiri omu kwezi kwa kana n'okwezi kwa ikumi kwonka ebigyendererwa byayo nebi- bakabyeta mbwenu nikyeete nka life saving intervention, ekintu eky'okugira ngu bataho emikugo nyingi y'okureebeka ngu baakingiza abaana nangwa na ba care givers kureba ngu baabakingiza endwara ezimwe ezikwiija zikarugamu Abantu baaba barema, abamwe baafa. Haza nikyo tukikora omu kwezi kwa kana n'okwa ikumi. Hati mbwenu okwa ikumi titurabaasa kukikora. Hati tushaziremu eihanga ku rifunire ebikozeso by'okukoresa noomwe kuza kukora big catch up nk'egi, noteekwa kuba oine ebikwato ebirikumara. Mbwenu ku baize kwetebeekanisa. Eh, twabaasira ngu tutandike tukore okwezi kwa ikumi na kumwe Oh. Eh, hati omu kwezi kwa ikumi na kumwe oku Mm. nitukora ebintu bingi Mhm. nitukingiza abaana endwara zoona zimu kumanya twine endwara nka ikumi na ishatu hati ezi turikukingiza Mhm. ninga shi abamwe mbagye- mbazeeta ngu no- n'okugyema

Abo abaishiki abari omu myaka ya reproductive age ninga shi ey'obukazi, nituba nitubaheereza ka tetanus, abamwe nituba nitubaheereza kubakingiza endwara ya kansa y'omunwa gwa nyina enda, nitukoramu ebintu bingi. Tukyebera abaana baaba bareetsire turabe omwana ogwo naarya gye ninga takurya gye ninga haine ekirikumubuuramu. Mbwenu nangwa twebirwe n'aka ka siriimu tukafaho munonga. N'abaana abazairwe baanyina abo baine akakooko batwire nibatuura n'akakooko ka siriimu nabo nituba nitubakyebera kwenda ngu batakaakwatwa ahabw'okuba nituba nitwenda ogwo mwana akure. aine amagara marungi. So tikureebera aha ky'okumukingiza ezi endwara eza buriijo kwonka nitukora n'ebindi. Nangwa na baanyinabo, obumwe nooshanga aine n'omwana atarikumanya n'okumunyoonsa. Nabo obwire obwe nitubeegyesa oku barikubaasa kuba nibanyoonsya omwana ogwe. Oku ashemereire kuba naatwarizamu omwana we. Nangwa n'obumwe na n'okwenda ngu bagire embaririra y'oruzaaro. Okay. Nayo nituba nitubibeegyesa mbwenu nitukora ebintu bingi oyihireho kukingiza ezi endwara eza buriizo buri izooba nitureebeka ngu ababyeyi batakubaasa kuhika aha irwariro kukingiza abaana abo nitu services nituzitwara tuzibitsye haihi. nana emyanya yaabo emyanya egi etakuhikwa egumire kuhikwa nitureebeka ngu twataho buri ou twahikayo twabaasa kubahe- kubakingiza endwara ezi nangwa tu- kandi tukakatutamu nana akandi kantu k'okugira ngu hariho nk'abaana abamwe obu- obu okusanga ngu omu maka gaitu tibakukira ku abaana abaine obweremu ninga disabilities nabo abo nitugyezaho tubaronda tureeka ngu twabaha special services twabahika twabahikiriza omu maka Oh, yes. yes twabahereza services ezo so nikibaku- nikibakugyeta integrated erimu ebintu bingi erimu ebintu bingi Eh, kandi eize tuyamba Kwenda kwetantara ezo endwara, emerging diseases, ezi twaba nitugamba ezi. Ezi twaba nitugamba. Ezi twaba nitugamba. Ezakubaasa kwija kuteganisa omu biro eby'omu maisho. Aha, ezakubaasa kuteganisa. Okay. Kandi omu bwire obu tukora twenka nk'abashaho, nitukora na tiimu mpango, nitukora na n'abashaho ab'eby'ebikooko, nitukora na n'aba different sectors. Ahabw'okuba twaba nitugamba nutrition or agriculture nituba nitumwenda. Twaba nitugamba aha ndwara ezi ezindi, hati turiho nitugamba mpox, Tukakora wenka ahakuba mpox embwa abantu nibatuura na peti animals embwa naki ebintu ebikutuura omu nju n'abantu so twine kukora naba veterinary so ekyo nitukiteeka omu Mukisheeri kimwe tukyeta one health. Mwena mukwatanisa. One health program. Yes omwami Fred aha nshonga niyo emwe omuntu nabasa kwebuza November nikuruga ebiro bingahe nikiza kutwara esande emwe nikiza kutwara esande ibiri period neyinganagye. Nikiza kutwara nikiza kutwara

babanze baregestaringe abaana hariho abaana abatakafunire na doze negi abitweta zero doze abamwe baremesiibwe kuza kuronda obuhereza obu ahabwebintu bitari bimwe na bimwe harimu enshonga yesente harimu abaine entekateka obuhabe ensonga esente tikizibu coz omubazi nogwabusha Kwonka ebintu ni bingi, hariho kuba atashomesiibwe, hariho kuba aine ebimuteganiise may be ahu turikukingiza abaana ni hare, hati ka nituza kumuhitsya haihi, nainga obumwe harimu amakuru agu orikurabamu g'okushiisha Agakushiisha puroguraamu egyo. Zikwita ruumaazi. Hati this time aba foot soldiers nibaza kuraamu barikwegyesa kandi barikwegyesitaringa abaana abo. Kandi bareebeke ngu baabeegyesa kandi baabaheereza naki? N'obuheereza obwo. Oba pooriyo oba ki. Mbwenu nyenda kushoboorora abantu ngu. obwakare oku okira kubakuba noijuka gye tukaba turi abantu ababaire nibagira amahango nokibareeba bakazayo ningira n'oku- no- no- no- n'oku- okutsirika abantu nk'abo. Ah. Mm. nangwa nobakuba obushero nangwa ngu omuntu ku yaabagira obushero aha kyaro ekyaro kyona kitetema Eh. mwanga kuraba n'owa neiba Ahakuba waarabayo ngu niburaba omu mwanya, nibuza kugira buta? Hati omuntu w'obusheri tokumugwaho baamukutuma. Hati abantu n'okugira ngu nibagira ngu mbwenu nibaita akariibaga erigase empango. Mbwenu omuntu owaareebireho ebyo, akareeba n'obwire obu abantu barifuriire nibatambura, omuntu naagira ngu arwibutswa nihika n'oweye ahakuba nooba nooreeba Nooba noomanya ngu ori protected. Mwe- na- Omwa- omwami fred aha nshonga egyo eh, imwe nk'abeebembezi eh, abakwegyesa abantu aha eby'amagara omu disiturikiti mukozire ki okureeba ngu abantu aba bangira kushomesibwa n'okwihwamu obuhabe nk'obwo abamwe abaine enteekateeka abaine bias aha mibazi nk'egi na puroguraamu za gavumenti nk'ezo okushomesibwa kubaireho kandi kwamara Turiho nitugyezaho eky'okureeberaho ni nk'eki eri izooba nituha omugisha gw'okuhweza aha TV twashoboorora abantu endwara eziriho na puroguramu eziriho ezi turiho twetebeekaniise kuheereza abantu kugira ngu baagira amagara marungi kwonka twine nk'oku naagambira nitukoresa emyanya yoona ka zibe amaramizo abantu baitu nibazayo abu nagambira abu nagambira community health workers bazayo begyesa ki? Nangwa baza nangwa hati ebiro ebi tiitwe twenka ab'okukora ekintu ky'okwegyesa ekintu by'amagara Yes. because ku orikuza kureeba na politicians nibakimanya ngu one of the pillars pillars zimwe azikwataine na parish development model harimu social services and health. nibeegyesa haaba hariho oburwaire nk'obu obucwekire obucwekire omu kyanga eki omu omu ihanga ryaitu eri, abantu ka nibagyezaho politicians ka nibaza nabaaza Anfu nabaaza ahi baaza ahu abantu beerundaine ka nooreeba barikugyezaho kugambira abantu ngu beerinde. Omurimo tigukorwa itwe nkaitwe abasha aba- abashaho twenka. Mukwataniise n'abandi. Tukwataniise, tukwataniise n'abantu boona

Ah, yes, true. Eh, abikwataine eby'amagara. Yes, Omwami Fred, obuntu omu- ah, ahabw'edakiika ziriyo nizitwara, nitwenda kumanya eh, ni myanya ki ei abantu barikwija kuba nibatungiramu obuheereza obu obwa Child Health Days? Amarwariro goona ahi gari, karibe kuruga aha irwariro erya Health Centre tu kuhika ah, ahaiguru. nibaza kuba nibaheereza obuheereza obu. Kwonka nituza kurengaho, nituza kurengaho nituza omu byaro nitureeba emyanya, sites, eri haihi n'abantu ahu batakubaasa kuhika aha marwariro. Nituza kuba twine ba mobilizers, harimu na ba VHTs harimu n'abashaho bashange abantu abo aha myanya egyo. Kwonka egyo Puroguraamu egi egi ey'okutwa kuhika aha myanya egi eya haihi n'abantu neeza kumara ebiro bishatu. Neekumara ebiro bishatu then baamara bagaruke aha marwariro. Hati oraabe atabaasize kubasanga aho ahi baahika haihi, naabaasa kugumizamu naaza aha irwariro naagira ata? Hati egyo Ekyo nitukikora kugira ngu abo abaine obweremwa babaase tubaase kubahikiririza, obu- obu- obuheereza tububatsye haihi. Abo abantu bashemereire kuba nibareeta ki okureeba ngu baabaasa kuba nibeejumbira omu Integrated Child Health eh, Camp Emirundi Mbale? enyingi emirundi enyingi abamwe aba- abati- abata- hariho abatakateezaga, abo naija omwana yaaba atakafunaga kipande mumukorere ekipande kandi na n'ogu ora- ora- ora- orakingiize omwana abaasa kwija n'ekipande ekye ky'omwana kwenda ngu bareebereho bareebe ah, ah, ni doozi ki ei akomireho nainga ei- ei abaire afunire ekyo ni kikuru munonga omuzaire yaaba naabaasa kukora ekyo kwonka na muno muno nitweyengyereeza ngu N'okiine, n'obu kyabuzire, n'obu kyasiisikaire, agumizemu agira ati, Ariita omwana. Omwana babaase kugira ebindi ebi baamuheereza. Kwonka nabwo yaaba openi akatushoboorora gye obwire obu abaire yaateerizemu nituba nitumanya ngu ogwo mwana asiemukwe yafunire eki Kandi omushaho naareeba eki nikyo eki asemeriire kuba naamuheereza. Fred, Garukiramu abantu abo. Obuheereza obu n'obwa busha nari hariho akasente aku turi kuza kutayo? N'obwa busha, tariho ti bwa kasente. Yes. Kandi emibazi yoona nk'oku mukukimanya yahikire omu marwariro, nikimanya ngu ekitongore eky'eby'amagara eky'ensi yoona nikyo kiri kugyapuruvinga ekwataniise na National Drug Authority. Mbwenu bahurire bataine kwerarikirira, ahabw'okuba emibazi yoona neeba ebiikire gye, kandi nibagireebeka ngu baagireeta gye eri saifu, teine buzibu bwona. Ahabw'enshonga y'eshaaha, obumwe Omwaami Fred omuntu ku yaakuba aine eki arikwenda kubuuza, obumwe tiyaatunga chansi egi, naabaasa kutunga ata namba ki ezi yaakubaasa kuteera? Naabaasa kuteera zeero mushanju munaana ibiri. Zeero mushanju munaana ibiri. Nshanju naina. Nshanju naina. Ashatu naishatu. Ashatu naishatu ikumi naibiri. Nooba noogamba n'omwami Fred Kamugisha kandi ogu n'omwegyesa w'eby'amagara aha Bwambara District North ataayahaise omu kasheeshe aka hamwe n'omwami Nahabwe Christopher boona nibaruga omuri Mbarara District. Baamba kwegyesa ndwara zitari zimwe na zimwe. Kandi yayongyera kushoboorora aha nshonga nkuru munonga ei baine, egi erikumanywa nk'eya Health Camp ahabwa erikumanywa nk'eya Integrated Child Health, Days, kandi egi neeruga omu minisitule y'eby'amagara obwo hati Mbarara District nayo baagyakiire kandi neija kuba neetandika na kibanza eky'okwezi okwa ikumi na kumwe erikuhendera ebiro makumi ashatu. Kwonka naakushoboorora ngu n'obu baraakoma ebiro makumi ashatu tokubura kutunga obw'obuheereza Ahabw'okuba ori Omunya-Uganda kandi oine obugabe kubaasa kuba nootunga obuheereza obwo. Abantu aba bahikirire enamba baazikuheereza kandi ku waakuba nooyenda kumanya ebirikukiraho, hikira kimwe aha disiturikiti yaitu eya Mbarara noija kuba nootunga obuheereza. Yobuuze aha ofiisi y'eby'amagara nibaija kuba nibagikworeka kandi oyongyere kushuburikirwa aha bintu ebi. Ahabw'akasheeshe aka, Nanda Anthony Mujunugubwagye na Nyin'omwami Job nka Porodusa,